Miresadresaka fa za no hitan'ny olona miteny irery aty an-dalana aty fa lisany zany à travers vidéo zany lisany no miresaka amiko commentaire retraretra eny likeur aty lisany mbola vao test ty vidéo voalohany hitatsika eo zay tohiny hitatsika eo zay amboarina hitatsika eo zay hatsaraina okay Amin'ny deux chevaux zany ry zalahy, deux chevaux original io kay brô. Ye eh, angaha. Tsisy sira mihitsy le moto a. Ny lisany ihany ny ny lisany. Raha mitandrina ihany aho aza adino a. Raha mitandrina ihany aza adino fa tia six sept tsika io a. Anatin'ny iray minitra ny sitomandry zalahan'io zava- io caméra kely an'lah io. Voalazany hatramin'ny lohan'ilay raha mihantona be amin'ny casque. Rehefa tsy pavé hoa dia inona? Rehefa tsy pavé dia lalan-dratsy. Izay ihany. Olona tsy mba meo lalana va inona ary ity? Prioritaire lisa ny fanahy izany ary mba mandefitra koa indraindray e inona koa ity koa siska avy any koa hoe vao lehilahy koa prioritaire jam Reto ireo avy eo. Ary ry zalahy anie dia tena tsy mivaky loha izay ialana mihitsy amin'ny tena marina. Sarety eo. Jerevy ihany ny lalana. Ary izany hoe gentleman dia manome lalana raha mangataka ohatr'ireny tsy maninona fa tsy tiako ilay misisika be hoe inona ity? Tonga hoe tsy le tsy haiko na bisikileta na moto le électrique kely ireny izay misy pédale kely eo aoriana eo dia jereo vao ohatran'ny mandeha ihany izy izany e ohatran'ny mandeha ihany izy izany dia électrique aho satria jereo tsisy échappement tsisy inona inona raha mandeha ho azy eny dia ohatran'ny mba mandeha ihany Fa zay mahalala an'io lisa an alefaso amin'ny commentaire hoe aiza ny varotra anazy rehetra rehetra eny Ohatrinona tsy ny na be dia be ny mety mila an'izao Aleo tsika andeha ary amin'le tsy haiko lisa raha mahalala an'le raccourci ato ty tonga dia mitsofoka ato dia mipoitra ary satria sur fa le azoko zao embouteillage be tsy amin'ny sangy fa ty koa rehefa le misy amin'ny sisika eny tomobile sy anona dia miraikitra koa aloha zavady a ezaka eh, voafoako madame le olona koa zany misy efa mahita hoe io moto dia tena hoe tsy manao effort mihitsy hoe mba mikisaka kely na ohatrohatr'izay fa ny lalany any ny lalany Ela be ô! Au port de la mer dia zany tsika eto Antananarivo tsy au port de la mer fa au port de la merde zay alehan'lah zay ranorano rehetra tsisy aiza tsy haiko tsy haiko aloha fa za tsy mahita fa teneno amin'ny commentaire eo raha mahita lisany hoe rano madiodio hoe tena azo ipetrapetrahana izy hoe eto hoe tana ville no teneniko. Raha te hahita anah mitsikitsiky Hoe toa any amin'ny plage magnano maillot Oh be hoe izy ah Oiza ny setriko be hoe Zany hoe le temps-ko moa tsy salama raha tsy zao ka. Wow! Aleo hijanona kely dia ampiakariko kely dia. Tena ilay olona tena olona tsy misaina. Mbola tsy te hanompa io ry zalahy fa vao maraina. Izany tsara feo be izany ao aoriana ka. Dépasseur i dépasse. Averiko fa moto be kay scooter eh. Eh requin blanc oh là là kay misy levona mihitsy ah. Ao. Requin requin requin tsy mizebra raha tsisy pépin. Lasa indray ary tsika. Hitondra moto any amin'ny mécanicien. Iza milisa any le any mécanicien foana ny androm-piainany ohatranah. Mifona amin'ny fanjakana sy ny rehetra rehetra iny aloha za fa tsy maintsy handeha sens unique kely eto satria tsy nety mihitsy ny nanaovan'dry zalahy an'ity lalana ity fa lasa tsy maintsy hanodidina be ary ambadika ary eto amin'ny tsirika misy polisy ve sa tsisy? Retsy zao misy e! Dikan'izay. vonoina ny moto tosika kely tsimoramora aloha mandrava tonga etsy i polisy eh. eh, zany resy voa voakavoaka kely en ville mihitsy ao hoe dépassé hoa e tsy manenina fa za koa tsy maika be isan'ohatran'ny maika be daholo Aleo tonga tara any am ze aller za la tozay tonga alohan e pasana a. Hey zany a. Way le te any zoky zany le enjana koa ny coupe ny zoky teto dia coupe bolo be. Za vao andamy mela bolo. Hey, zafady zay va zay va voadona. Ah, gentleman manome lalana sady ireny izao mbola le olona nazo lazaina hoe normal ara-tsaina fa misy ry zalahy tena tonga amin'io passage piéton io Fa raha azony atao angamba ny nanao marche à canard nataony, ho andramantsika indray izy hoe ohatry ny ahoana rehefa hariva, film tsara ve sa tsia, hoe izany embouteillage, aleo hanao fetsifetsy kely raha afaka, hidonantsika avy aty izy, ilay ahitana hoe fetsy ve sa tsy fetsy, angamba nahazo avance ve sa tsia.

Oy izany camion be mibahana ampovoan-dalana eto dia amin'ny fomba ahoana izany no donan'ilay eto rang afy ialahy ka izao izay camion citerne be Gadraiko ato amin'ny sisika, aho tsy maintsy miandry fa de toute façon za tsy tafiditra n'aiza n'aiza amin'izao fa de aleo mitandrina. Leo hilamina. Jereo le pneu mila hitovy angeza amiko Reo tokoa mila mitandrana Ao ohatrin'iny sao mipoitra tampoka ohatr'ireny Fa dia izy koa mivoaka rond point dia tsy handeha efitra mihintsy Reo ny klaxon ihany fa tsy hay izay hivily tampoka eo Tanako amin'io mangatsiaka be fa tsisy gant a! Dia ilay reflexe izany hamelona be. Reraka amin'ny gony be zoky izany fa tsy hoe gony feno inona. Nisy bisikileta lany essence teo. Eto isaka ny mandalo eto amin'ity toerana ity dia misy tsy ilay olona miampita tamin'ny poitra ireny tsy tenenina intsony fa tsy izay ilay tiako tenenina misy fofona nem sambosa manitra be foana amin'ilay lanoana harivariva iny Zan uhm. He nisokatra tamiko avaravarana bus za ne lany tao aoriana tao tonga dia tao hoe nanaraka be tao aoriana tao Misy taomobil mitondra epansa be, epansa be dia be. Raha midona ao ve ry zalahy mety marary? Mifandona aminazy avy ato aoriana ato. Ohatr'izao. Ohatran'ny hoe mampite izany a. Teto amin'ity lalana ity koa mila mitandrina ry zalahy fa nisy fotoana izay taraiky hariva hariva tetsy dia teto aho. Moto anankiroa misesy, moto tsy mifankahalala, tsy mifanaraka, tsinontsinona. Tonga dia indray tratran-dry zalahy. Ny anankiray nikiravaten-dry zalahy dia nianjera, ny anankiray nampitahorin-dry zalahy antsy be dia nianjera koa. Fa maty ilay moto noho ny tontona dia tsy afaka nalain-dry zalahy dia ny kitapon'ilay bandy no nosintomina, lasa tany. Ilay olona efa tratra moa ny hitan'ilay dia inona intsony moa ny afaka atao. Dia avy eo afaka kelikely teo indray aho. Tonga teo ny polisy dia mba nitaraina ilay bandy ilay vao tratra. Hay kay ilay polisy mbola manao enquête eo, tetsy aoriana kely tetsy kay dia efa nisy tratra an-dry zalahy indray, izany hoe efa mission mihitsy izany ilay izy tamin'io andro io. Ny olona koa anie mangalatra efa misy planche ny tariny satria asany io e. Fa le mpangalatra tsisy plan fa tonga dia misintona fotsiny amin'izao dia mitsoaka sy ny an'ireo tsisy plan zany an. Ireny mbola mpangalatra stagiaire ireny. Tsy izaho ilay niklaxonina teo ah. Ty zoky ty, mety mangatsiaka angamba ny lohany. Azafady ry zoky, raha sendra hitanao ty vidéo ty, sangisangy ihany izany.